Kua taupukina rā koutou e te ahi kō mau, e te ahi tō mau, e te ahi tawhito, mai tō koutou wehenga atu o roto o Tāmaki Makaurau. I te rā o tātou maunga rā ko te pā tō tātou tuku mai a Wairaka. Ahakoa te marangai, kua puta katoa mai ngā tohu o ngā atua. Kua manaakitia e koutou e ratou, otira ko te manaakitanga o te marangai, ko te tangi o nga manu. Kei konei te korimako e waiatatia ana i tona waiata, kua tau mai ia kereru. E kuku ana te kereru e waiatatia mai ana nga manu, ko te wao tapu o Tane Mahuta, Pērā anō, ngā rākau, me ngā manu o runga i te pā o Wairaka, anō nei, kua tae mai te mana o Wairaka ki konei ki tēnei rā, ki runga i te karanga o te kaupapa whakakotahi nei ā tātou. Te marae nei a Irāmoko Te Tāwera hapū me Ngāti Awa ki te au a te Atua Mātaatua. Ki a koutou, ngā kaitiaki, whakanui te maunga o Wairaka, nō reira whakahoki ake te wāhanga tuatahi ki a ia. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te kāhui i a ngā ariki. Mai e taku ki atu ki nga tua. Oi ko toki na te mauri ko te mauri ahu ano mai ki runga ki wena i tau ra ki runga ki wena i tou uira e a tau te mauri ki runga ki a koutou mauri whanaunga o te pa wairaka ko tai mai ra ko te maunga o pu tau atu. Ki Manawa He Mōkai Ngā Rara Whakapau Kōrero Wēnei kā hui maunga e karanga atu nei ki a koutou, ko tae mai tukuna i tēnei rā. Nō reira haere mai, haere mai, haere mai! Ara mai rā koutou o nono maunga ki tō koutou marae whai rā moko. Ara mai koutou i ngā uri whanaunga I whakaarohia e mātou kia noho kotahi tātou i raro i te wairuatanga me te mauritanga o te Tiriti o Waitangi i waihangatia mai i ō tātou mātua, i ō tātou tīpuna. Ka koa te ngakau, e ena kotahi mai koutou ki konei tēnei rā. Nō reira, e Hone, arahina mai ō tātou hoa kia tika te whakapākehau aku kōrero ki a ratou. Kia mārama ai. He rā nui, he rā rangatira tēnei mō rātou, mō tātou, mō te marae nei, mō Irāmoko. Haramai rā i runga i te kaupapa o Hine Te Iwaiwa e noho nei. Nā Hine e te Iwaiwa ka puta ki waho ko ngā mahi raranga me ngā mahi korowai anei. Waihotia me te mana o te kuia nei a Hine e te Iwaiwa e raranga he whāriki. Ke kī ai ahau, Nō te Whāriki, nōku te Whāriki, nō tātou te Whāriki. Ko Reiresi Tāmate konei te mauri o Hinetūiwa Week iwa. Kia kotahi ai te Whāriki, kia noho kotahi ai tātou ki runga i te kotahitanga ki tētahi ki tētahi. Haramai koutou i runga i ngā mahi nui. Oti nei i a koutou ki runga o Wairaka. Kei te mihi atu ahau ki a koutou mo ena mahi. E ki ana te korero, te akina, te mauri o Papatuanuku, te akina, te mauri o te taiao, te akina, te mauri O Wairaka, nā te mea, ehara i te mea he maunga noa iho, he mauri tōna, he wairua tōna. Tae atu ki ngā rākau, ehara i te rākau noa iho, ahakoa he exotic rānei, ahakoa he rākau taketake rānei. I whānau mai katoa ngā rākau nō te kōpū o Papatūānuku. He tamariki katoa ngā rākau nōna, nō te kuia nei nō Wairaka, nō te kuia nei nō Papatūānuku. Ko te aroha kē e Hone, ā, hono the maunga. Ko te ao hurihuri e noho kuare nei, nō rātou te kuaretanga. Nā te mea kua wehe rātou mai te taha wairuatanga o te whenua, kua wehe rātou i te wairuatanga o te pao wairaka. Kua wehe rātou i te wairuatanga o ngā rākau e whawhai nei tātou, kia kore e takahia, kia kore e tapahia ngā rākau o runga i a Wairaka, nā te mea, ko ahau te rākau, ko te rākau ko ahau. Ko ahau te maunga, ko te maunga ko ahau. Ko ahau te rangi e tū nei, Ko te rangi ko ahau, ko ahau te whenua, ko te whenua ko ahau, ko tātou tērā e hono nei tātou ki te taiao. E kī rā, e kī rā, karekau he whakaaro a te Kaunihera me tētahi atu rōpū ki te mana me te wairua me te mauria o ngā rākau. Koirā mātou i whakahē ai. E kī rā, karekau he manawa wai raka ki reira, āe!

Ko wai ra ko te mea nui? Ko tōna mana, ko tōna tapu. Kia mau ai. Nō reira ka mutu rā maku kōrero i puta nei. Ko māku ahau. Engari nā te mākūtanga o te marangai He aroha au enei roimata ki a koutou. Kei te heke nga roimata o Ranginui hei whakarangatira i a koutou, i a tatou, i to tatou tuhanohanotanga i tenei ra. Kei te mihi atu ahau ki a Sir Harold. Ahakoa kāore ia i tae mai ki konei tēnei rā, he tuku aroha tonu ki a ia. He karaua mārama, he karaua moho ki wāna mahi. I papa ia kia tiakina ngā rakau me ngā ngārara hei te taiao o runga i a Wairaka. Nō reira ka waihotia a wēnei kōrero ki konei, Ara ake te whānuitanga o ngā kōrero. Nāku tonu e kī atu, karekau ā mātou whakahē i te mana o ngā iwi nō roto o Tāmaki kei te tautoko mātou i tērā mana. Engari, kia tiaki nā te mauri o te whenua ki te kore ka patua tātou e Papatūānuku. Kei te kite atu tātou i te whakatinanatanga o ngā tūkinotanga ki a ia, ki a Papatūānuku, arā, ko COVID-19 tēnei. He ngārara kino e patu ana i te ao, arā, whakaari. I patua au ērā tāngata ka aroha ki a ratou, ka aroha. Nā te mea, kāre tātou i te whakarongorongō ki ngā tohu o te whenua. Kāre tātou i te whakarongorongō ki ngā tohu o ngā rākau, kāre tātou i te whakarongorongō ki ngā tohu a ngā manu. Ko rātou kē ngā tuākana, ehara ko tātou. Anā, e whakaae mai ana te korimako ki waku kōrero. Nō reira, i runga i wēnei kōrero, nau mai, haere mai. Mauria mai tō tātou tāonga, Cheryl, ki runga i tō tāua marae. Hei te koteko, Whakakotahi nei a Another Maunga. Whakakotahi nei i a tāua, i a Irāmoko, i a Ngāti Tataawera, me Ngāti Awa ki te awa o te Atua. Whakaaro ahau mō te ingoa mō tērā whakairo, ko Tītahi. Nā te mea ko Tītahi te kaitiaki o te maunga taitai o roto o Tāmaki, arā, ko Maungakiekie. Arā ko ngā whakairo a Tītahi. Nō reira mauria mai te rā taonga ki konei me te mauri o Honour the Maunga, me te mauri o Wairaka Kai a ratou e whakahono mai ai i te mauri o te kuia nei, a Te Pae Tata e tu ake nei. Nō reira ka waihotia ake wēnei korero ki konei. Nau mai, haere mai, tēnā kotou, tēnā kotou, tēnā tatou katoa.